Magariş süresi. Magariş süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol kyrk dört aýatdan ybaratdyr. Süre öz adyny üçünji aýatda agzalýan belentlik derejeler manysyndaky Magariş sözünden alandyr. Bu sürede mekgeli kapyrlaryň ahyreti inkär etmekleri we pygamberi ýalançy hasaplamaklary ýazgarylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Bir soragçy derejeleri beýgeltmek güýjüne eýe Alladan kapyrlaryň başyna geljek azaby sorady. Ol azaby kapyrlardan dep edip biljek güýç ýokdur. Perişdeler we ruh Jebraýyl ol ýere dowamlylygy elli müň ýyl bolan bir günde çykarylar. Bes, sen kapyrlaryň ezýetlerine çyndan sabr et. Takyk, olar ony azaby daş görýärler, hasaplaýarlar. Biz ony ýakyn görýäris. Ol günde asman eran magdan ýa-da ýag kimin bolar. Daglar bolsa tüýdülen ýüň ýaly bolar. Hiç bir çyn dost öz dostunyň ýagdaýyny soramaz, biljek bolmaz. Olar bir-birlerine görkezler, ýöne her kim öz derdindedir. Günäkär bolan her kim ol günki azapdan halas bolmak üçin ogullaryny, ýan-ýoldaşyny, doganyny, özüne degişli bolan neberesini, hatda dünýädäkileriň hemmesini fidýe tölegi berip pida edip, soň hem halas bolmak islär. Ýok, bu mümkin däl. Ol dowzah alawlap ýanýandyr we ol beden agzalarynyň derisini ýakar. Ol ot, imandan we hakdan ýüz öwreni hem-de baýlyk ýygnap, haýyr işlerde sarp etmeýäni özüne çagyrar. Takyk, ynsan harsy dünýä we bisabyr edilip ýaradylandyr. Başyna dert gelse dady-perýat eder, emma haýra, baýlyga gowuşansoň welin syýtlaşar. Meger namazlaryny yzygiderli berjaý edýänler hem-de öz emläklerinden, mätäçleriň we mal-mülkünden mahrum bolanlaryň paýlarynyň bardygyny bilýänler beýle däldirler. Olar din hasap gününi ykrar edýändirler. Olar özleriniň Perwerdigäriniň berjek jezasyndan gorkýandyrlar. Takyk, Perwerdigäriň azabyndan hiç kim arkaýyn däldir. Meger namyslaryny aýallaryndan we gyrnaklaryndan başgalaryndan goraýanlar, zyna golaýlaşmaýanlar, ine, bular ýazgarylmazlar. Indi kim bu aýdylanlardan özgäni islese, olar hetden aşanlardyr. Öz üstlerine alan amanatlaryna wepaly bolup, beren sözlerinde tapylýanlar, şaýatlyklaryny dogry-dürs berjaý edýänler, namazlaryny yzygiderli berjaý edýänler, ine, Bular Jennetde sylag-hormata, näz-nygmata gowşarlar. Eýsem, ol inkär eden kapyrlara näme bolýar? Olar sagdan-çepden daglyk topar bolup, Saňa tarap ylgaşýarlar. Olaryň her haýsy iman getirmezden, Nagym jennetlerine girmäge tama edýärlermi? Ýok, tama etmesinler. Biz olary hem beýleki ynsanlar ýaly özleriniň bilýän zatlaryndan, erkeklik sugundan, ýaratdyk. Emma olar ybrat almadylar. Ýok, Allanyň düzgün-nyzamy olaryň pikir edişi ýaly däldir. Gündogarlaryň we günbatarlaryň Perwerdigärine kasam bolsun! Biz olaryň deregine olardan hem has haýyrly ymmat getirmäge güýjümiz ýetýändir. Hiç kim hem biziň öňümize geçip bilmez. Sen olary öz hallaryna goý, degme. Olar wada berlen gün gelýänçä batyl zatlara çümüp, biderek oýnap gezip ýörsünler. Ol gün olar dikilen dada butlara ylgap gidýän ýaly gözleri horlukdan ýaňa aşak sallanan, özlerini hem durky bilen peslik gurşap alan ýagdaýda gabyrlaryndan çaltlyk bilen atylyp çykarlar. Bu olara wada berlen gündür.